Thu tampi rel ding le ruah ding tampi um lakah tu lai dinhmun belte mipi ka hun sawm duhmi le ka hun ruah duhmi cu kanmah dinhmun khalin ka ruah duhmi cu hi a si ti le kan Chinram umhimnak himi revolution ahhin tu lai dinhmun ah group nih in kan um kha cu phe ding um lo. Himi hi poi zat tiin ka ruat. Kan i zanriat lam pawl in cun kan ding pek i sin Chin Federal System kan fehdan ding i ziangmi kan tha ding ti kan ruat tikah tu hlan ah kum reipi kum sawmthum le ti lai a rak ting ciami CNF Chin National Front in federal system a rak a rak fehpimi hi kan rak thlir ringring. Tuhlan isin zan idin political organization dingin kan fehpi hlan ah political organization kan fehpimi hi nikum ah hin party kan ding cang i nikum hlan ah khan 2022 ah tui Syria zan nih ram kan ding. Cutikah kannih cu political organisation ah mitharte cu kan cang. Hmanhsehlaw tuhlan nih cun politics ah iavek in Chinmi hi kan huapei iavek lam zin kan zaw le ṭha ding timi hi kannih a hruaitu lam pawl le thuruat pawl cun kan rak ṭuan ringring. Cule CNF thumelte hun rel sehla CNF a dintu mihlun pawl kan zoh tikah Kanmah zaa nih mi kha kan tel ko. Pu Lian No Thang kanmah zaa nih a lammi a si. Tangka tampi cem in CNF rak dingtu a rak si. Cule pawl khal kan thuan thu um. Cule tu ah CNF in thil a fehpi mi, thil ṭha tampi ka hmuh mi, kan hmuh mi lakah cun ziang a si ti le tu ah Chin in iang vek in rampi hi kan din pei. timi ahhin tuah. Chinland Constitution drafting an rak tuah i voi nganak an tuah zo. Chinland Constitution drafting an, an tuahmi voi nganak an tuah tuah tuah revolution kan thleng i himi revolution karlak i kan hman dingmi khal hi

Senate in a rak fekpi mi policy hi kan letkhan kan hrangah remcang bik, Chinmi hrangah, Chinram hrangah thil remcang a si, thil ṭha a si tiin kan rak ruat. Curuangah tui Chinland Council a ding hlan i sin zani adin CDF kan din tikah mani mani ti ni ah kan GS in a rel vekin CDF zani kan din tikah CNA CNF thon agreement ziang hman kan nei lo. Ziaman discussion tla um lo. Zan i din serious ding uh khal in ti lo. Kanmah kan dirhmun kan ruat ruangah ah kan ding ve lo cu ṭhalo a si. Cang thei lo hi vek si ahcun kan ti. Cu ruangah kan hun ding ne tabik ah serious ding ding ne tabik kan cang men ding ka zumh. A thi hmaisa bik cu zan i kan si ko. Tui Falam peng i an dinmi CNO Chin National Organization a ding hlan ah Chawngkhua lam ah, khitawk lam ah ral an kap tikah kan zaniah kawl in ral an kap tikah Lai meithal in kawl i Catumi an ti i Lai meithal in an va ambush tikah a thi hmaisa bik kha kanmah zan hi Maxima a si, khakha CNO-CNDF a ding hlan i thu si. Asinain zan i din tawhlan hi a phuai si ding in nai ngai i a phuai si kan ding ding ti dinhmun ngai ngai cu Tunaite 2022 in kan thawk lai a si. Ka rel duhmi cu tuhlan in sin CNF tintu kha kanmah zan nih mi kan rak si ko. Cule tune tabi ka zanin in ṭawhlan i ralkap dingin a phuai si dingin kan um tikah 2023 ah hna kan nei i kan i ṭhe ahkhan Victoria Camp ah keimah rori ka feh i cu tikah Victoria Camp ah CNF i upa pawl in thu in ruah. War Office ah CNF War Office ah thu in ruah i ka tuak ah tuzing chung khala um tu i CNF i upa pawl hmuahmuah ah an um thlu. Kha tok ah thu in ruah tikah ti Chin Chinland Council dingding thu in rak ruah zau. Khatin tu ah hin Chinland Council ah nikum ah kan lut ngah ve a si. Chinland Council le lut ne tabik bola kan chang ve tho tho maw ka rel dimi cu yang si ti le ane ta kan lut le lut lo thu a si lo thupi son cu yang si Chin ram kan din nak ah hin

Khami thotho kan duh a si ahcun CDF kan nih zan ah khan CDF kan din rero kha ṭul hlah. Zokhal i din ṭul lo. Na ṭhang in Sayuk Kaupuai Pung san in kan va kir sal men pei i party election a NLD party mon na vote ding a si lo le a ziang maw maw kan vat vote ding i

Khami kan duh lo ruangah a si ko cu tu ah. Kanmah zandelmi lawng si lo. Kanmah hla nih a ding a ding hmaisa pawl, CDF pawl, zaaten kan duhdan a rak bang aw. Curuang khami duhdan bang aw pawl in tuni ah, tuni tu caan ah Chinland Council ah kan tel tlang. Ti kha olte i theihthiam si. Khami lam zin duh lotu pawl zoh an si ti kha kan ruat sal men pei uh. Kan ruat sal thei. Kanmah Chinmi kop duh loin, mah Chinmi hmanh kop, kop duh loin, midang sawn va sawm in kanmah Chinmi le Chinmi daw awk nak tiang tu ah kan thleng tikah zeitluk in riah, riah si ah zah a si. Sia ziaza si ti kha ruah ding kan nei tuni tu caan ah. Kan min te a mawi maw tuni tu caan ah. Cun hun kir sal ding belte tu hla nih kan pipu san lai uk awknak ṭhalo lungput kha kan hon pe u. Chin National Day a rak thawknak san kha ziang a si? Hlan lai i miuk, mizia, khami mizia kan duh lo ruangah Chin National Day a rak thawkmi si a si. Khami thundung kha kan hlonh pei u. Kan pipu san lai i a ṭhalomi uknak kha tuni tu caan ah keng tum rero hlah u. Kan keng lo pei u. Ramthar kan din tung si lo maw? ti kha Chin mipi zate le kanmah, kanmah zan i mi dinhmun khan ka hun kan sawm duh ka hun rel ka hun rel duh ve a si. Cun atu zan ah. Cu ruangah tuah Kanmah karlak i thil changrermi pakhat cu a si. Might is power ti thinlung kan ngei. Meithal ka nei le hriamhrei ka nei le ka tangah nan um ding i kan thuh ngai u ti awk men thinlung kan ngei tung tu tu caan ah. Ziang thawn kan dang cuang i Kawl ralkap kan do kan va ti i kanmah thotho khal anmah nakin kan rauh sawm maw ti khal thinlung ruah ding tampi kan ngei. Cucan ah thil timi cu a thleng a ṭulmi cu thleng ngam ding a si. Mi ralṭha kan timi cu mi vuak ngam le mi va siatsuah ngam le mi thawi ngam, mi that ngam kha mi ralṭha an si bik cuang lo. A ṭul ti a ṭulnak hmun ve khi um thiam.

Khakha ṭun tiin kei cun ka hmuh. Curuangah tuni tucaan ah kan ram dintum dan hi ziang ve a si. My Dis Power lawng ngah lo tuni tucaan ah hin. Cunah tuni kan tui kan ram dinhmun kan zoh kan zoh tikah awl zong ka hun rel ṭheumi pakhat cu ziang si ti le Tu hlan lai i ni uk hlan, ni uk san lai hrawng i uk awknak vel hi uk awk tum dinhmun kan bangh tum ti khal in kei cu ka hun ruat ṭheu. Khakha ngah lo tu nih tu cang. Chin National Day sawmsarih le pasarih nak kan hmang ding si. Hlan, khami kan hlan thinlung khua kha kan ret pei. Ram, miphun sinak, ram sinak, tinhmun in ṭha ten ram hi kan din pei ti kha ka hun sawm ding. Minung tun ah politics buai bik le mi ram pakhalip he mi an buainak bik cu ziang a si? Ram thu a si tuni tu caan ah. Kan Chin rampi a siat hlan ah a caan a kan nei lai tuni tu caan ah hi. Mi kut ah Chin ram a thleng a si le Kawlteng an lak nawn lo ding. Kawlteng in pek nawn lo ding. Cun ah Kan ram a simi Kachin pawl nih kan neihmi kan ram, kan Chin dinhmun in ṭha tein kan hum awk ding a thupi zet cimi a ka. Tuni tu caan ah hi North America ah kan um, kei Canada ah ka um, rawlpi hrekkhat USA ah an um, hrekkhat tu kan rawlpa pakhat Australia an um. Tui Western ram kan timi pawl hi mirang pawl in a ram neitu pawl zohsuam in that in an dinmi ram a si. Tu hnu lawngah mirang pawl in ziang an ti, aa in ngaithiam u law an ti i ngaithiam an ngei rih. Kan i Canada tin hmang kal. Hi tawk ram i umpi, umtu native pawl kha ngaithiam an ngei rih. Tu ah hin an ram hi tu ah tinsan an tum. Asinain Kawl ṭawng hun hmang sela, an nauh cia a zet zong in thu nei thei nawn lo tiah hmun ah tu an um zong. Asinain cangthei tawk in tu hi an ra maw rel? Tuni tu caan ah kan i Chinmi cun Chinram in Chinram timi tuni tiang ah kan nei lai. Chinram kan nei lai. Hi mi Chinram hi ṭha tein kan kil khawl lo. Mi kut ah a ret kan ret ngah pang citcet a si le Company pipi pawl i kut ah kan rek ngah pang a si le million, Chinmi silomi kut pawl i tang ah kan rek ngah pang citcet a si le kan ram, kan Chin ram hi kan kut ah um lo ding. Kanmah hna hi miphunpi le lian zetzet pawl, Kawl maw, Taluk maw, cu pawl i duhtawk in hmannak leilung men ah kan cang ding. Minority ah kan cang ding tuni tu caan ah.

Democracy ram uknak ṭha tangan um ruangah tuan ngeitu caan ah an living standard sang tuk. Literature sang tuk. Thu le hla sang tuk. Cun an ram i an ram i kan nih in kan va uh, dovenak ding tampi um lakah tuṭinnak ah an ram an ram ah hin duhtawk in Miphun dang pawl ram dang pawl um hluahlo thing in ritta bang sela, tunai ti ka rel ve ahkhin Meghalaya ram, Khasi ram va si hmanhsehla Kala pawl, miphun dang pawl i duhtawk i lalnak le miatnak ram ah a cang. Cuvek thongthong Mizoram khal cang theimi si. Asinain Mizoram, Mizoram kha ve cang le thei lo ding zing an tuah. An ram politic, politics an fehpi dah a rak ṭha tuk lawmmam. Tuni tu caah. Cu ve thotho in ka nih Chin ram khal hi open border, open policy feh men in thil rak rak fehpi sehla tun naite ah hin tu vek in ral kan tho hlan ah tun naite ah 2020 election hlan hrawng tiang i ṭhangsawhnak a rak um ciamco lai kha lah ka phanmi pakhat cu ziang a si ti le. Open system, open border system viak in thil kan feh i company pawl an lut ciam co. Hnamdang pawl, Kawl pawl an lut ciam co. Kannih a ram, a Chinram neitu pawl nih ziangthu ram kan ram hmanh hi kan ram a si, hi kan duhdah hi a si ti hmanh rel thei lo ding ding hmun ah kan thleng tum. Poi tuk poi tuk. Cuiak puaktla tu ni tu caan ah ramthar kan din tum. Din ding in kan zuam rero. Khamia puaktla kan thinlung kan upa pawn thinlung a siseh kan mi pi khalin siseh kan theithiam a tul a si. Cun atu ni tu caan ah kan ni zaniat nam kan ti mening zaniat tribe din mun in kan puipu pawl in sami kan neih ciami ram hi Chin ram

policy kha kan rak tlun ruangah Chin National sorry tui Chinland Council a ding hlan ah kal siseh Chinland Council rung ding tikah kal siseh tu hi kan telpinak a si kan tel a si kan fe kan teltlanak ding khal a si ti kha kan pom dan si ti kha kan rel duh cu tiang si selaw rung oi eh